Cyffroes iawn y byd addysg. Dwi'n meddwl bod yr holl broses wedi bod ydyn hir ond cynhwysfawr hefyd. Um, o be ydy ni'n wybod yn barod, mae gennym ni dipyn o waith cynllunio o'n blaen na, ond fel ysgol, dyn ni wedi gweld, um, dyn ni wedi bod yn arbrofi fo gwahanol bethau yn ystod y tair blynedd diwetha. a edrych ymlaen i'r camau nesaf mewn ffordd, a rwan da ni wedi cael uh, golwg ar yr uh, datganiadau beth sy'n bwysig, yna mae'n gyfnod o, o grafydd cyfhen, meddwl, cynllunio, cyd-gynllunio, dwi'n meddwl bod hwnna'n hynod. Yn yr adran Saesneg, da ni wedi bod yn uh, ymchwilio ar gyfer yr cwricwlwm newydd i uh, defnyddio uh, maes llafar newydd um, ac uh, yn ystod yr ymchwil nathon ni dod dros, uh, draws yr uh, Let's Think in English project o University College London. A da ni wedi bod yn defnyddio hynny ers uh, dwy flynedd diwetha rwan yn cyfnod allweddol 3. Uh, a mae a mae hynny'n golygu bod ni yn yr adran Saesneg yn gallu uh, pob bythefnos gweithio um, hefo'r hefo disgyblion mewn pum, uh, gwersi 50 munud uh, yn trafod amdan testunau uh, cyfoethog uh, a'r testunau dydyn nhw ddim uh, yn arfer gweld ar yr, yr silff llyfrgell uh, da ni'n defnyddio yn yr ysgol. Uh, da ni wedi bod yn siarad am, uh, trafod amdan Heaney, Shakespeare, Rossetti, uh, uh, a pinter, um, uh, llwyth o, o gwahanol uh, math o llenyddiaeth cyfoethog iddyn nhw, iddyn nhw gael uh, trafod. O rhan yng nghwrs i neu yng, yng pwnci, mae o'n reit cyffroes lle yn bennaf mae ysgol ffordd bod yn bwnc reit um, elitaidd, um, lle mae'n rhoi cyfle i ni ffocus ar y plant um, sydd llai y gallu um, ac rhoi cyfle i ni um, cael bwlch uh, a trio cynyddu cyfranogiad mewn addysg gorfforol a mewn gweithgareddau corfforol. I ymateb i'r cwricwlwm newydd, da ni wedi penderfynu cymryd rhan mewn prosiect ieithoedd ar lefel cynradd. Y ffocws oedd i, um, i wella um, ymwybyddiaeth, i godi ymwybyddiaeth o ieithoedd ar lefel cynradd ac i greu adnoddau i'r yn arbennig i'r athrawon cynradd. Felly, fel adran, nathon ni pender... Uh, nathon ni dechrau creu'r adnoddau, um, a wedyn, uh, o'n i'n digon lwcus fel uh, pennaeth yr adran i, i gynnal diwrnod, um, diwrnod hyfforddiant hefo'r athrawon cynradd. Um, ac Yn ystod y diwrnod, ges i cyfle i rannu um, ymarfer dda, i, um, i ddysgu strategaethau um, sut i ddysgu ieithoedd. Um, ges i ymateb um, anhygoel, an, arbennig o dda gen yr athrawon cynradd. Oedden nhw mor brwdfrydig i gymryd rhan ac yn, um, yn edrych ymlaen i ddechrau dysgu'r adnoddau yn yr ysgol yn ôl yn yr ysgol cynradd. Yr effaith yn yr adran yr, uh, o'r cwricwlwm newydd wedi bod yn positif iawn. Uh, mae disgyblion yn blwyddyn, yn blwyddyn naw wedi bod yn mwy barod i, i symud ymlaen hefo llynyddiaeth yn, yn cyfnod allweddol pedwar a maen nhw wedi cael ei entro uh, yn mis Ionawr diwetha um, ar gyfer yr uned gynta o llenyddiaeth a wedi bod yn llwyddiannus iawn uh, hefo hynny. Um, uh, effaith arall positif ydy mae pawb rwan yn gallu astudio um, llenyddiaeth ar gyfer um, tygau a da ni ar draws um, yr holl, you know, uh, yr ysgol i gyd uh, i defnyddio llenyddiaeth um, mewn agwedd positif a hefyd um, uh, llyfaredd yn uh, cyfnod allweddol pedwar. Mae, uh, mae blwyddyn deg uh, rwan yn mwy barod i trafod ac yn siarad yn, yn y Saesneg um, hefo geirfa newydd, uh, hefo mwy o hyder, hefo mwy, a mae mwy, mwy, uh, uh, mwy eiddfed uh, yn trafod um, am, am dan y gwahanol um, gwahanol pynciau rwan, uh, dyna beth oedd yr, yr, pos, yr effaith mwy positif bod nhw'n gallu trosglwyddo'r sgiliau o'r llenyddiaeth i uh, meysydd eraill yn, uh, yn, yn y Saesneg. Fel sgol a fel dalgylch rili really, i symud ymlaen rwan, edrych ymlaen at yr ddwy flynedd nesaf. Ie, yeah, dwi'n meddwl bod edrych ymlaen yn, yn peth pwysig a so, mae cydweithio mor bwysig hefyd. Um, mae'n cyfle gwych, dwi'n meddwl, fel ni fel ysgol bod adranna'n dod at ei gilydd ac yn cydweithio gyda cyfoedion, uh, cydweithio efo cyfoedion tu allan um, i'r ysgol. Um, mae hwn cyd, dwi wedi gallu cydweithio efo clybiau lleol, uh, cydweithio gyda'r ganolfan hamdden, ac um, yn barod wedi dechrau cydweithio efo rhieni um, i roi cyfleoedd newydd i, i ddisgyblion yr ysgol. Fel arfer, mewn pynciau, da ni'n gweithio ar ben ein hunan, um, tu allan i'r ysgol mewn ffordd, ond trwy dod at ein gilydd, da ni wedi gallu trafod beth sy'n mynd ymlaen mewn adrannau eraill, a wedi mewn ffordd dwy'n syniadau gan ein gilydd, ac da ni'n dod i'n nabod mae yna trafferthion, yr un trafferthion o gwmpas yr ysgol, lle da ni'n cael trafferthion yr adran ni, lle, sy'n gwneud i ni deimlo lot gwell amdano ni'n hunan, ac yn codi hyder ni fel athrawon, a da ni'n trio datrys o broblem gyda'n gilydd yn lle bod ni'n gwneud o ar ben ein hunan. A wedyn, be sgynnon ni hefyd yn dod ymlaen ydy um, rhaglen datblygu athrawon um, ar bob lefel ac arwyn, arweinyddiaeth ganol ac uwch arweinyddiaeth. A wedyn, mae yna gynllun penodol o chwech wsos neu deg wsos lle da ni'n cydweithio efo um, ysgolion lleol eraill. Um, a mae trafod addysgu y dysgu ydy o ac addysgeg um, a, a mi, mae hwnna um, Mae yna un, o leia un aelod bob adran bellach wedi derbyn y fforddiant yna ac maen nhw'n arwain o fewn i adrannau a rhannu Um, so mae hwnna'n gyfle pellach i gydweithio fo sgolen eraill. So mae'n ffordd, mae taith ydi o, da ni'n dysgu o'n gilydd, a dwi'n meddwl mae um, parhau ar y daith yna ydy nod ni'n ystod o'r dwy flynedd nesaf yn ogystal â, a chynllunio.